Ajal. Myllaga bagyşlaýan. Aýal bagşy poemasynyň temasyna wariasiýa. Ölüm ýassygynda ýatyrdy ene, Gapyň agzynda-da otyrdy ajal. Ene balasyna ýüzlendi ýene, Getir dut, çal köşegim, çal. Gözlem ýumulsa-da çalyber, oglum, belki ol ýumulan gözlerimi açar. Çaldy ogly, çaldy, ýene-de çaldy. Bir aýlap yzyna serpikdi açar. Ýene erbetleşdi enäniň haly. Ene ýene diýdi, Çal, köşegim, çal! Çaldy ogly, çaldy, ýene-de çaldy. Ýene-de bir aýlap serpikdi açar. Ýene agyrlaşdy enäniň haly. Ýene gaýtalady, Çal, batlyrak çal! Çaldy ogly, hasam batlyrak çaldy. Bu gezek pugta çaldy. Ýokmuşyn diýýäler gudrat diýen zat. Bu gudraty görse, gudratam gaçar. Dünýäde hemmeler saz çalýan bolsa, meger, başyny alyp gaçardy ajaýyp. Ýene-de haýallap başlady ene. Ene diýdi, Demim bolmaka tamam. Kyrk ýyllap içimde berş tutup giden Bir syrymy saňa açaýyn bana. Saza senden beter aşykdym men. Çalýana-da aşyk, saza-da aşyk. Bir gezek on alty ýaşlyja gyzkam, on alty depäniň üstünden aşyp, gitdim goňşy oba saz diňlemäge, çalýardy dutar bir gerçek ýigit, palçykdan adamyň şeklini ýasasaň, şoňa-da saz bilen jan berjek ýigit. Ýetende küküräp iň belent perdä, näme bolanyna özümem haýran. ýigidiň gujagyny özüm okladym. Şol ýigit hem seniň ataňdy bala. Dünýäden bimyrat ötüpdi ataň. Ýa-da sen ýetdiň balam, tä ömrüň ötýänçä ýöret bu käri, ýedi kowmuňa-da öwret bu balam. Gürrüňini zordan tamamlap ene, diýdi balasyna, Çal, ýene bir çal! Çaldy ogly, çaldy. Ýöne bu sapar gaty çyny bilen gelipdi Açar. Şonda-da tamasyny üzmedihine ýene pyşyrdady, Çal, ýene bir çal! Emma doňup galdy oglunyň eli. Dutar ýere gaçdy. Ýogsam-da weli şu gezek baş alyp gitjekdi. Barýansyň Moskwaň bir köçesinde. Öňüňden çykandyr ak sakgal goja, Atam, Wahtangowa nädip gitmeli? Oglum, bu tarapda Wahtangow köçe. Gös-göni yzyňa öwrül-de şondan pylan köçä ýet-de, çepiňe dolan. Gowusy, özüm jüweltip gaýdaýyn, azaşybam gider seň ýaly oglan. Diýer-de, sen-men ýok, düşer öňüňe. Görseň, bir aýagam protezdendir. Elterde gowşurar barjak öýüňe Sagbolun bermäkäň gözden ýitendir. Barýansyň Tbilisiň bir köçesinde. Agşam seýlindedir ili gürjüniň Baýdak boýly bir gyz öňüňden çykar Egremçeden geçer bili gürjüniň Ýok, ýok, ýalan diýdim, egremçeden däl Iňňäň gözündenem eglenmän geçer Uýam, parkyňyza nädip gitmeli? Gözler gözleriňe nurun seçer. Dördünji awtobus, ana şu maşyn. Münersiň, işikler öpüşer derrew. Gyz bolsa henizem garap durandyr. Awtobusdan böküp düşesiň geler. Barýansyň Damaskyň bir köçesinden. Aşagyň ýokary reklamadyr, Sakynyp okarsyň arap harplaryn, Düşünip bilmersiň näme-nämedir. Kitap magazynyny idäp barýansyň, Onýança garşyňdan uludan pallap, Aýagy çepekli, kellesi peşli, Pete-pet çykandyr ýadaw bir fellah. Kitap, dükan, kitap, hetjiklärsiň sen. Ol derrew düşüner, Hä, kitap, dükkan. Dükanyň işigine getirip gider. Sen Şükran diýmäkäň, ol diýer Şükran. Barýansyň Aşgabat prospektinden. Bu ýerlere belet bolsaň-da özüň, darajyk köçeden bir öýi gözläp öňüňi tapýansyň, ne-de bir yzyň. Şu ýaka-da diýip salgyn bererler, gidersiň, gidersiň, öňüň ýapykdyr. Onýança bir gözel öňüňden çykar, köýnegi baldyrdan, saçy topukdan howlugyp barýandyr, emma şo bada öz işini unudyp döner-de yza, Hanha, şol jaý diýip elini uzadar. Gyz jaýa bakýandyr, sen bolsa gyza. Hepdeler aýlanar, ýyllar dolanar. Geçmişe ser salyp otyrkaň birden şol tanyş keşpler ýadyňa düşüp, ýüzüňe nur çaýar, duýdansyz ýer. Emma ol keşpleri göresiň gelip arzuwa çümseň-de, näçe-näçe sen, ne-hä sen olaryň adyn bilýänsiň, ne öýün bilýänsiň, ne-de köçesin. Göterildi şu gün göwnümiň yşgy, Gel ýazaýyn diýdim, gam üstüne guşgy. Kömelek agtaryp bir topar çaga dyrmaşýar ýokaryk ýeni ýaşa. Ýanýa güreşlerde bigamlyk body atlary nämekin hökman malat. Serdarjyk Ataly Gurtan Meretli birisi Torbaly biri Sebetli. Çaşýarlar, üýşýärler, bökýärler birden, gözleýän zatlaryny tapýarlar ýerden. Gamsyzda gülküden ýaňlanýar dört ýan, ýene-de gykuwlap ylgady guşlar. Girdi sebetlere gelin kömelek, bir däl, üç däl, dört däl, näçe däl. Topar-topar joram. Atlary näme? Tapandan soňra. Ýoksa goşdy baýyrlar Arazly eňrip. Gelýärdi çagalar kömelek bilen. Hoşally atlaly Gurthan Meretli Serdarjygymyz weli goşja çekipdi. Sebede düşen ýük Düşje kömelek birdi oturdy, ikinjisi Gamsyzja goşgyma ýene düşdi gam Diýjek bolmady, gidijekler gaty uzak. Gara tüňçäniň başynda ak pagta bilen ak maral hakynda edilen gürrüň. Murgabyň kenarynda murgaply daýhan bilen bir tüňçe gök çaý içdik, bir kesemen nan bilen. Tüsse siňen gök çaýyň aýry bolýa lezzeti. Ol ýene-de gaýnatdy, soň ýene-de demledi. Isl çaýyň başynda gyzyp gitdi gürrüňmiz. Ýigit diýdi, meýdanda şeýdip geçýä her günümiz. Ýaýylyp ýatyr çaryýany ak pagtaly kartalar, Bu ýerlerden ysmanak çöpläpdirler atalar. Atam gürrüň bererdi bu ýerleriň taryhyn, Indi weli bu ýerleň etmek üçin tarypyn. Topar-topar şahyrlar gelýä yzly-yzyna, Olaň tapan sözlerin bagşy salyp sazyna, Edil döwäýjek bolýa dutarynyň gapagyn. Döwlet tapdym bu ýerden, döwlet taparyn. Açaý maka noýabr Suwdan doly ýumrugyn, Boşadaryn pelleriň nurdan noly ýumrugyn, Şol nurlaryň hemmesin tabşyraryn harmana, Öýüm döner jennete, pulum döner harwara. Watanymam baý bolar, kolhozymam baý bolar, Diňe şeýle bolanda meniň göwnüm jaý bolar. Bir moskwiç allyja meniň söýýän maralym. Menem diýýän, entek bir pagtaň toýun guraly, onsoň maşyn diýen zat meň ýanymda kyn däldir, moskwiç däl, Wolga-da süräýmegimiz ahmaldyr. Wah, maralym, maralym, meni söýseň kaýyl men, wertolýotam satylsa äbermäge taýyn men. Tüsse siňen gök çaýyň aýry bolýa lezzeti, ol ýene-de gaýnat, ýatdy. Soň ýene-de demledi. Soňra bolsa şo ýerde murgaply aşyk bilen nahar iýdik, ýekeje kaşyk bilen. Gelsene bäri. Wah, gelsene bäri, bolsana meňki. Meni birje gezek öpersiň, belki. Belki iki gezek, gysganmamaýsam, kim bilýä, megerem bagt berer bolsaň. Gelsene. Basymrak gelsene, Totym. Men seň ýürejigiňe belet ahw etsin. Jögüsirän bolma, gynama munça, senem öpüşmegi söýýäň-ä mençe. Posaň nämedigini bilýärmiň onsoň? Gel men öwredeýin bilmeýän bolsaň, öwredeýin saňa, bäri gel, bäri. Ýaşajyk okuwçy döwrümden bäri, howohut çagalyk günlemden beýläk, gyzlaryň ugrunda kän boldy peläk. Gyzlar gelýändirler mekdepden çykyp. Menem durandyryn gapyda bu. Bir gyz çykar weli öperdim şapba, ýokdy öpüşmäge meň ýaly göwünde. Uzat lebleriňi, öpeýin, totýyn. Ejeň hem ketege girdi ahbetin, ýumrup ýör, gelýänçä entek näçe öpüşsegem wagt. Hoş, özüň nähili dogulyşaň? Goşgynyň nähili dogulyşy hakynda köp gezek köp ýerde berdiler sowal. Goşgy hem çagaňdyr. Ýöne möhleti dokuz aý, dokuz gün, dokuz sagat däl. Käte ony bir ýyl çaýkap gezersiň, käte-de dokuz ýyl, käte-de on ýyl. Biri öýde doglar, birisi ýolda, käte-hä gyz bolar, käte-de gyz. Gyz goşgular bägül ýaly näzikdir, erkekleri goş şahy dek gödekdir. Birligi bolsun! bägülmi, şahmy, jaý ýerinde ikisi-de gerek bolýar. Ýapraklaram, güllerem aşyk. Bagbanyň özi-hä aşyk has beter. Altmyşdanam aşan gojadyr weli, yzyňyzdan ogryn-ogryn ýeteder. Men gül ýolsam şol bagbanyň bagyndan, Gül aglar, bagbanam taýagyn salar, Siz ýolsaňyz gül bagbanyň bagyndan, Gül güler, bagbanam görmedik boldy. Siz çöle barsaňyz, ýaňaklaryňyzy sazaklar sazakdan gabanyp ogşar, siz derýa girseňiz, aýaklaryňyzy balyklar balykdan gabanyp Siz daga çyksaňyz, keýikler sizi keýik mykän öýdüp ýytgaşyp öter. Näzikler içinde iň näzik zat siz, beýikler içinde ondanam beter. Hem-ä näziksiňiz, hem beýiksiňiz, ikisi-de biri-birine şärik. Näzikligiňiz üçin beýiksiňiz siz beýikligiňiz üçin has beter näzik. Dünýäň ýüzündäki ähli gözellik näzikligiňiz üçin çökse dyzyna dünýäň ýüzündäki ähli gödeklik beýikligiňiz üçin gaçar yzyna. Şir bilen şahyrdan, onsoňam şadan, Gorkuň diýenmişin bir dana adam. Bi sözler zada nädogry, onçasyn biljek däl. Ýöne bi sözler nädogry bolsa-da, dogry bolsa-da, siz üçin däl, aý, gözeller, gözeller. Şirler sizi görse gözün güldürer, şalar sizi görse sizi öldürmän siziň ugruňyzda özüni öldürdi. Şahyr sizi görse Allaň öňünde epmedik bilini döwerege itir, Dünýäniň ýüzünde siz bolmasaňyz, bagşylar ýesirdir, şahyrlar ýetim. Şahyryň gaşynda siz otursaňyz, ol size müň ýyllap bakmaga kaýyl, şol bakar oturar, bakar oturar. Ýa-da körleriň hem seretmek paýyn şahyrlara beräýdiň, Hudaýym. Sen bolsaň, beren peşgeşiň şahyra peşgeş däl, bagryna yza. Kişiniň hakyny islemez şahyr, şahyr öz hakyny almasaň yrza. Köşek gözli goýun gözli gözeller, gara gözli mawy gözli gözeller, maral gözli hüwi gözli gözeller, Bir-birinden gowy gözli gözeller, şahyryň gaşynda siz otursaňyz, müň ýyl gözün gyrpman bakmagy mümkin. Ýöne weli, ýaman göz bilen däl-de, sizi ýaman gözden saklamak üçin. Şahyryň gaşynda siz otursaňyz, birden gözlerini gyrpmagam mümkin, ýöne weli ýaman niýetden däldi, gyrpmazlyga alaşdyjy. Ömür boýy siziň gözleriňizden goşgy okap, goşgy gözleýän gözler käte şeýdip birden gyrpylaýsa-da, şöhläňizden gamaşýandyr, gözeller. Diňe gözleriňiziň şöhlesi däl-de, egin-egne berip köçä çyksaňyz, öň mahal ýer basan aýajyklaryňyz, şor basan, kir basan aýajyklaryňyz, çöp basan, çör basan aýajyklaryňyz Gamyşdyryp barýa gözleri bigün köçelerden Aýak derýasy akýa Ol derýaň şöhlesi kän ýigitleri Käteler büdredýä käte-de ýykýa Siziň bolsa gaýta böwregiňiz bökýä Olaň büdreýşine güli Ýörite wagtyňy ýigitleň büdreýşine däl, ýeriň ýarygyna-da gülýäňiz käte. Gaşymdan lowurdap siz ýöreseňiz, meni hem büdredip ýykmagyňyz mümkin, ýöne bir goşgyny menden alyň siz her gezek büdredip ýykanyňyz üçin. Gaşyndan lowurdap siz ýöreseňiz, bagşynam büdredip ýykmagyňyz mümkin, ýöne bir aýdymy bagşam gysganmaz her gezek büdredip ýykanyňyz üçin. Gaşyndan lowurdap siz ýöreseňiz, gojanam büdredip ýykmagyňyz mümkin, ýöne gojalaram öýkeläp durmaz siziň şöhläňize büdräni üçin. Aýajyklaryňyz, wah, aýajyklaryňyz! diýip, ömür boýy gaýtalaýyn, göräýse, şu günki aýajyklary ýörite-ýörite büdremek üçin köçelere seýle çykmagy mümkin. Köçeden lowurdap siz ýöreseňiz, meniň göwnüme-de bolmagy mümkin. Käte özüňizem birek-biregiň yzyndan şeýle bir, şeýle bir içgin seredip azajyk büdreýärsiňiz. Diýdirýä, özlerem özüne aşyk. Şeýdip gözellige bakar gözellik, şeýdip haýran galar ýaşlyga ýaşlyk. Siziň yzyňyzdan seredip şonda kiçijik howsala duýýaryn käte gözelligi goý synlasyn gözellik emma gorasynam diýýärin käte. Wepadar muşdakmy biwepa aşyklaryňyz köp bolýa örän goraň siz goraň siz gözelligiňizi her dürli aşyklygyň köp etdügine görä, muşdaklaň özüniň köplügi ýaly, olaryň gepi-de köp bolýa örän Goraň siz, goraň siz gözelligiňizi käte gepiň ýöne gepdigine görä, uruşmy, ýaragmy, adatmy, dinmi, gözellik duşmanam köp bolýa örän Gözelligi baýdak edip göteriň heniz gödekligiň köpdügine görä. Şahyr ähli gözelligiň dogany, şahyr ähli gödeklige ýagydyr, haýsy halkda gowy gyzlar köp bolsa şo ýerleriň şahyrlaram gowudyr. Ýerde gowy şahyr köp bolsa, şo ýerleriň gözellerem edepli. Şahyrlaryň mekdebidir gözeller, şahyrlaram gözelleriň mekdebi. Ozalam şeýledi, häzirem şeýle, şeýdip kemal berýä mekdep. mekdebe mekdep, şonuň üçin meniň gözel ýurdumyň edepli edepli gözelleri köp. Şonuň üçin aşyk nazarlarymyzy aýryp bilmän siziň gözelligiňizden henizem başlangyç mekdebe gatnap gözellik öwrenýäs gözeller sizde. Biriňiz uzynak, biriňiz orta, ýene-de biriňiz ortadan gysga, eýsem, boýuňyzyň dürlüligi-de diňe şol hem dälmi şahyranyz? Her boýdan seçilýä özüçe mähir, her boýdan seçilýä özüçe güneş. Gözellik hemişe dürli-dürli bor, Diňe erbet zatlar erbede meňzeş. Agaçlaram, bägüllerem, güllerem nusga alyp siziň dürlüligiňizden dürli reňkli, dürli ysly bolmagy öwrenip bilipdir gözeller sizden. Bizem nusga alýas gözeller sizden Ýöne bir nusga hemişe nusga Beýik Pyragyň hem özüniň gören Meňlisi bir başga nusgasy başga Beýik Puşkiniň hem özüniň gören Akerni bir başga goşgusy başga Goşgy beýik waspa mynasyp weli sözüňiz mynasyp has beýik waspa. Ýöne pes hem däldir siziň waspyňyz. Ol waspyň öňi ýok gutarmaz yzam siziň ýaly taryp edilen däldir patyşalara däl Allanyň özem. Dünýä döräp size aýdylan wasp. Rabbyň müňden bir bölegin aýtsalar bize, ýagny erkeklere, onda biz bir wagt dälräk düwleşip çykardyk düze. Müňläp-müňläp men-men diýen erkekler Şöhratyň elinden tapypdy ajal, siziň bolsa ýetdigiçe waspyňyz şonça edepdilsiz, şonça-da ajap. Irginsiz tarypa, irginsiz waspa çydam edip bilýän dünýäde bir siz. Ýeriň, suwuň, dagyň, siziň öňüňizde bir agyz sözsüz dyzyna çökýän.